E konflikto di e siglonan, Kapítulo trinta i sinku, Libertat di konsenshi menasá, Parti un. Awor akí, Romanismo ta wòrdu konsiderá dor di e protestantenan ku un fabor hopi mas grandi kompará ku e di e tempunan di ántes. Den e paisnan kaminda katolicismo no ta na mando y e papistanan ta tumando un curso di reconciliacion pa por haña influencia, tin un aumento di indiferencia en cuanto e doctrinanan cu ta separa e iglesianan reforma for di e hierarquia papal. He opinion ta ganando tereno. Go, Finalmente, nos no ta asina diferente for di otro en cuanto e puntonan vital. Manera con esaki a wordo suponé y cu un tiki conceshon di nos parti lo trece nos den un comprondementu mas miho cu Roma. Tabata tin un tempu ku e protestantenan tabata balorá e libertat di konsenshi asina tantu ku al a wòrdu kumprá ku un preis asina karu. Nan tabata siña nan yunan pa odia papismo i nan tabata tin e opinion ku pa buska harmonia ku Roma lo ta deslealtat na Dios. Pero kon ampliamente diferente ta e sintimentunan ku ta wòrdu ekspresá aworakí! E defensornan di e Papado ta deklará ku e Iglesia a wòrdu kalumniá, i e mundu protestante ta inkliná pa aseptá e deklarashon. Hopi ta persistí ku ta inhustu pa husga e Iglesia di awe a base di e abominashon i redikulesnan ku a marka su reinado durante di e siglonan di ignoransia i skuridat. Nan ta disculpa su crueldad horibel como un resultado di barbarismo di e temporada ey y nan ta sclama cu e influencia di civilacion moderno a cambia su sintimentonan. E hendenan aki a lubida e reclamo di infalibel cu pa ocho shen aña ta wordo hacidor di e poder orguyoso aki. Nunca el a yega di renuncia e reclamo aki. Al contrario, den e siglo diesnuebe el a afirma e reclamo aki cu hopi mas enfasis cu el a yega di haci prome. Mientras cu el Roma ta declara e lo siguiente, Cu e Iglesia nunca a yega di faya, ni nunca lo faya, segun de Escrituranan, Kon e lo por renunsiá e prinsipionan ku a goberná su kurso di e siglonan pasado? E Iglesia Papal nunka lo renunsiá su reklamo di ta infalibel. Tur loke ku el a hasi den su persekushonnan di esnan kendenan a rechasá su dògmasnan, e ta konsiderá komo korekto. i lo e no ripití e mesun aktonan si e oportunidat wòrdu presentá na dje? Laga e restrikshonnan ku aworakí ta imponé dor di e gobièrnunan sivil wòrdu kitá, i Roma wòrdu restorá atrobe den su poder di ántes, i rápidamente lo tin un reabibamentu di su tirania i persekushon. Un outor bon konosí ta papia asina ki di e aktitut di e hierarkia papal riba e kuestion di libertat di konsenshi i di e peligernan ku espeshalmente ta menasá Amérika si e katóliko romanonan su polítika lo haña éksito. I e ta bisa lo siguiente, Tin hopi ku ta inkliná di atribuí kualkier miedu di katolisismo den Amérika na intoleransia, prehuisio òf e hasimentu di koe mucha chikitu. E hendenan ei no ta mira nada di e karakter i aktitut di romanismo ku ta hòstil kontra nos institushonnan liber, òf no ta haña nada amenasante den su kresementu. Laga nos, e ora ei, kompará algun di e prinsipionan fundamental di nos gobièrnu ku esnan di e iglesia katóliko. E Konstitushon di Estados Unidos ta garantisá libertat di konsenshi. Nada no ta mas balorá òf mas fundemental. Papa Pio e di Nuebe den su karta ensíkliká di dies sinku di augustus dies ocho sinkuenta i kuater a bisa lo siguiente, e inkorekto i apsurdo doktrinanan òf e papiamentu bruá den defensa di libertat di konsenshi ta un eror di mas koruptivo, un pèst. Di tur e otronan, esaki ta esun ku mester tin mas miedu di dje den un pais. E mesun Papa ei, den su karta ensíklika di ocho di desèmber dies ocho setenta i kuater, ta maldishoná esnan ku ta mantené libertat di konsenshi i di adorashon religioso, i tambe tur esnan ku ta mantené ku e iglesia no tin mag di usa forsa. E tono pasífiko di Roma den Estados Unidos no ta nifiká un kambio di kurason. e ta tolerante kaminda e ta impotente. Obispo O'Connor ta bisa lo siguiente, Libertat religioso ta wòrdu solamente soportá te ora ku e kontrali por wòrdu realisá sin peliger na e mundu katóliko. E arsobispo di Saint Louis a yega di bisa lo siguiente, Heregia i inkredulidat ta krímen, i den paisnan kristian manera den Italia i Spaña, por ehèmpel, kaminda tur e hendenan ta katóliko i kaminda e religion katóliko ta un parti importante di e lei di e tera, heregia i inkredulidat ta wòrdu kastigá mesun kos manera e otro krímennan. Josiah Strong ta bisa lo siguiente, Tur kardinal, arsobispo i obispo den e Iglesia Katóliko ta hasi un huramentu di lealtat na e Papa, den kua e siguiente palabranan aki ta wòrdu bisá, Heregenan, esnan ku ta kousa divishon di Iglesia, i rebeldenan na nos Señor e Papa òf su susesornan menshoná ariba, lo mi pèrsiguí e oponé ku mi mió esfuerso. E ta bèrdat ku tin berdadero kristiannan den e sosiedat katóliko romano. Míles den e iglesia ei ta sirbiendo Dios segun e mió lus ku nan tin. Nan no ta wòrdu pèrmití pa tin akseso na Dios su Palabra, e Beibel, i pa e motibu ei nan no ta deserní e bèrdat. Nan nunka a yega di mira e kontraste entre un servisio bibu di kurason i un ripetishon di solamente formanan i seremonianan. Dios ta wak ku duele i simpatia kariñoso riba e almanan aki. Kendenan ta eduká den un fe ku ta engañoso i ku no ta duna satisfakshon. Dios lo hasi pa rayonan di lus penetrá e skuridat diki ku ta rondoná nan. E lo revelá na nan e bèrdat kòm esaki ta den Hesus. I hopi tòg lo tuma nan posishon huntu ku su pueblo. Pero romanismo komo un sistema no ta mas den harmonia ku e evangelio di Kristu aworakí, ku na kualkier periodo anterior di su historia. E iglesianan protestante ta den gran skuridat, si no, nan lo a disirní e siñalnan di e tempunan. E iglesia romano ta poderoso den su plannan i den su maneranan di traha. E ta usando tur manera pa ekstendé su influensia i krese su poder den preparashon pa un konflikto kruel i desidido. pa haña trobe e dominio di e mundu. Pa asina e por establesé persekushon atrobe i pa deshasí di tur kos ku protestantismo a hasi. Katolisismo ta ganando tereno na tur parti. Mira e kantidat di su iglesianan i kapèlnan ku ta kresendo den paisnan protestante. Wak na e popularidat di su kolegionan i seminarionan den Amerika, asina ampliamente bishitá dor di e protestantenan. Mira e kresementu di ritualismo den Inglatera i pensa riba e tantu hendenan ku ta kombertí bira katóliko romano. E kosnan aki mester spièrta e ansiedat di tur esnan ku ta balorá e prinsipionan puru di e evangelio. E protestantenan a mete ke papado i a sostené esaki. Nan a hasi kompromisonan i konseshonnan ku ta sorprendé asta e papistanan mes i di kua e papistanan mes ta faya di komprondé. Hendenan ta serando nan wowonan pa e berdadero karakter di e reumanismo i pa e peligernan ku nan tin ku teme p'e ku lo sali bin for di su supremasia. E hendenan mester wòrdu sakudí lantá for di soño pa resistí e progreso di e enemigu di mas peligroso aki di e libertat sivil i religioso. Hopi di e protestantenan ta suponé ku e religion katóliko no ta aktraktivo i ku su kulto ta un serie di seremonianan laf, bashí i sin nifikashon. Pero di esaki nan ta kompletamente ekiboká. Miéntras ku e romanismo ta basá riba engaño, tòg e no ta un mentira brutu òf inexperto. E kulto di e iglesia romano ta un seremonia ku ta impreshoná profundamente. Su eksibishon bunita i su ritonan soleme ta fasiná e sentidonan di e hendenan i ta silensiá e bos di e rasonamentu i di e konsenshi. E wowonan ta wòrdu karisiá. Tur kos ta enkantá e bista. Iglesianan magnífiko, proseshonnan impreshonante, altarnan di oro, tèmpelnan dòrná ku hoyasnan, pinturanan bunita i estatuanan magnífiko ta apelá na e amor di beyesa. E oido tambe ta wòrdu karisiá. Su músika no tin igual. E tononan riku di e òrgel ku ta uni huntu ku e melodia di e numeroso bosnan ku ta subi bai ariba na e kupelnan poderoso i ku ta resoná entre e kupulanan haltu i e pationan di pilarnan di su gran katredalnan no ta faya di impreshoná e mente ku rèspèt i reverensia. esplendor, pompa i seremonia eksterior aki, ku solamente ta hasi bofon di e deseonan di e alma ku ta kansá i fadá di piká, ta un evidensia di e korupshon interior. E religion di Kristu no tin mester di tal atrakshonnan asina ei pa hasi su mes rekomendabel. Den e lus ku ta bria for di e krus, berdadero kristianismo ta parese asina puru i bunita ku ningun dekorashon eksterno por ta kapas pa mehorá su berdadero balur. Ta e bunitesa di santidat, un spiritu humilde, suave i mansu, ta loke ku ta di balur den bista di Dios. E resplandor di e stilo no ta nesesariamente un evidensia di pensamentunan puru i elevá. Konseptonan elevá di arti, sabornan i gustonan ku ta delikado i refiná, hopi bia ta esistí den mentenan ku ta mundano i sensual. Hopi bia esaki nan ta wòrdu usá dor di Satanas pa guia e hende pa nan lubidá e nesesidatnan di e alma i pa nan pèrdè e futuro bida inmortal for di bista, pa nan bira nan lomba pa nan yudador infinito i pa nan biba pa e mundu aki so. Un religion di seremonianan eksterior ta atractivo pa e kurason ku no a wòrdu renobá. E pompa i e seremonia di e adorashon katóliko tin un poder seduktivo i enkantante pa medio di kua hopi ta wòrdu engañá i nan ta kuminsá mira e iglesia romano komo e portanan di shelu mes. Solamente esnan ku a planta nan pia firmemente riba e fundeshi di e bèrdat i kendenan su kurasonnan ta renobá dor di e spiritu di Dios por resistí su influensia. Milesnan ku no tin un konosementu eksperimental di Kristu lo wòrdu guiá pa aseptá e formanan di un deboshon sin poder. Tal religion asina ei ta loke ku e multitutnan ta deseá. Heiglesia su reklamo riba e derechi pa pordoná piká ta laga e katóliko romanonan sinti nan mes liber pa hasi piká. i e ordenansia di konfeshon, sin kua e lo no duna pordon, tambe tin e tendensia di duna lisensia na maldat. Esun ku ta dobla rudia dilanti di un hende kaí, es desir pekaminoso, i ku ta eksponé den konfeshon e pensamentunan i imaginashonnan sekreto di su kurason, ta rebahando su dignidad y ta degradando tur e instintonan noble di su alma. Den e revelamento di e picanan di su bida na un sacerdote, kende ta un hende mortal, pecaminoso y cu ta faya, kende varios bia ta corumpi door di biña y libertinahe, ta rebahando e nivel di su caracter y consecuentemente e lo ta contamina. Su idea ke tabata tin di Dios ta wòrdu degradá na e semehansa di e humanidat den su estado kaí, es desir, pekaminoso. Pasobra ta e saserdote ta esun ku ta pará i ku ta hunga e ròl komo e representante di Dios. E degradante konfeshon aki di e ser humano na ser humano ta e fuente sekreto for di kua a brota sali Hopi den maldatnan ku ta kontaminando e mundu aworakí i ku ta preparando pa e final destrukshon. Pero pa esun ku ta stima e indulgensia propio, ku ta gusta satisfasé su tendensianan malu, e ta mas agradabel pa konfesá su pikánan na un próhimo mortal ku e ta pa e habri su alma na Dios. E ta mas dushi pa e naturalesa humano hasi penitensia ku e ta dispuesto pa renunsiá i kibra ku peká. E ta mas fásil pa mortifiká e karni dor di paña di saku duru i di bringa mosa, dor di kadenanan ku ta heridá e kurpa, ku e ta pa krusifiká e pashonnan karnal. E kurason karnal ta dispuesto pa karga un yugo pisá, mas bien ku e ta kla pa bùig abou pa e yugo di Kristu. Tin un similaridat notabel entre e iglesia di Roma i e iglesia di e hudiunan na e tempu ku Kristu a bin pa e promé biá. Miéntras ku e hudiunan den sekreto tabata trapa riba tur e prinsipionan di e Lei di Dios eksteriormente, es desir, di parti pafó, nan tabata strèng den e opservansia di su preseptonan, hasiendo esaki pisá ku abuso, ekstershon i tradishonnan ku tabata hasi obedensia doloroso i pisá. Manera e hudiunan tabata profesá i pretendé di ta mashá reverente na e lei, asina e romanistanan ta pretendé di respetá e krus. Nan ta halsa e símbolo di e sufrimentunan di Kristu, miéntras den nan bida nan ta rechasá esun kende e símbolo ta representá. E papistanan ta pone krusnan riba nan iglesianan, riba nan altarnan i riba nan pañanan. Tur kaminda e emblema di e krus ta wòrdu mirá. Tur kaminda e ta wòrdu honrá i alsá den aparensia. Pero e siñansanan di Cristo ta derá bou di un monton di tradishonnan sin sentido. interpretashonnan falsu i reglanan strèng. E Salbador su palabranan tokante di hudiunan intolerante ta wòrdu apliká hopi mas tantu ainda na e lidernan romano. Kristu a bisa, Nan ta mara karga nan pisá i ta pone nan riba skouder di hende, ma nan mes no ta dispuesto pa lanta ni un dede pa kita nan. Mateo bintitres, versíkulo kuater. Almanan ku nan konsenshi alertá ta keda wòrdu tené den teror, temendo e furia di un Dios ofendí, miéntras ku e dignitarionan di e iglesia ta biba den luho i plaser sensual.